Te Tino Whakamuri kia Anga Whakamua A series dedicated to sharing stories from Te Tai Tokerau whānau about their own tupuna and kōrero tuku iho of Te Tai Tokerau. Ā, ki taku nei mōhio, koia te mea tuatahi kei roto i a mātou o Ngāti Hine, Ā, e ai ki wētahi koia te mea tuatahi o Te Tai Tokerau, engari rawa anō au kua kite i mehemea e pono ana, e teka ana rainī taua kōrero. Nā, ka kitea ki roto i tētahi pukapuka e kīia nei ko Black November. Āe, ka kite atu koe, koia tana ingoa, ā, ko te mea tuatahi ka whakahoki atu ki te wā kāinga ki roto i a tāua o Te Tai Tokerau. Nā, ka kite A i ōna hua, ana ko te tini o ngā whanaunga kua riro ki te pō. Ko ngā pānga katoa ki roto i te rau tau kua pahure ake nei ka kitea ki roto i ngā whakapapa me ngā ingoa o te kāinga. Ā, nā, e mōhio ana te nuinga ko taku tino tūpuna tēnā, a Hera Paerata, arā, Hera Subritsky, A te hoa wahine a tōku tupuna a Tau Hēnare Tupuna. Koia ka pāngia te mate Spanish Flu kotahi rau tau ki muri. Engari i hinga ia ki roto o Tāmaki Makaurau, ki roto o Te Raki Paewhenua, te wāhi e mōhiotia ana ko Takapuna. Ka mutu, ka tukuna tana tūpāpaku ki runga i te rēri wei, anā, ka hoki tōtika atu ki te wā kāinga ki roto o Mōtatau, ka tangihia e ōna rahi. Engari, ko ngā tohutohu a te hunga i taua tāima, me tūpato tātou katoa ki roto i te huihuinga, ki roto i te hui mate. Ā, kia tiakina tātou i a tātou, kia kaua e mehemea e māuiui ana koe e noho koe ki te wā kāinga, e, kaua e mea, huakina te, te kāwhena. Engari, ko te mamae o tēnei mea te mate e kore e taea te pēhea. Ka tau ia ki roto i a au, i a tātou o Mōtatau, ka tangihia e, e ōna rahi. Ā, ka mutu, ka tanumia ki roto i tētahi wāhi urupā hou me kī, Anā, ka tapaina te ingoa ko Takapuna ki runga i tērā wāhi. He kōrero rongonui tēnā ki roto i a mātou o Ngāti Hine kaua ko Te Whānau anake, engari ki roto i te rahi o Ngāti Hine puta noa, ā, nā runga i wāna pānga katoa ki roto o Muriwhenua, anā, Te Aupōuri, Te Rarawa Ngai Takoto. Engari ka tau mai te mate nei ki roto i a mātou ko Ngāti Hine, āe ka hingahinga haere ā, mea nei te tini o te kāinga o Mōtatau huri tu atu ki roto o Matawaia, Opahi, ērā wāhi katoa ki roto i a mātou o Ngāti Hine. Ā, nā, nā te kaha O te mate nei, e hoa ka tere ngā kaumātua o te wā kāinga ki te tuku i wēnei tūpāpaku ki te whenua. Ana, kua pā ki au nei tētahi kōrero, kua kī haere ngā wāhi urupā o te wā kāinga ka tanumia ki mua i te aroaro o te whare, tā rātou ake whare, tā rātou ake kāinga. Ka mate te tangata kei roto, ana ka tukuna ki te whenua ki waho. He ka mutu e hia tau ki muri. I haere atu rātou ki te hahu i ēnei tūpāpaku. Kia tukuna ki roto i te urupā e takoto ana te nuinga. Ana i hahū tētahi tūpāpaku ka kite ki roto i te kāwhena e hoa ko wētahi kōrero me ngā rakuraku ā-matimati nei ki roto i te kāwhena. Nō reira ko ēnei kōrero katoa hei tohutohu ki a tātou kia tiakina. i te wā o te ora me te wā o te mate.
Titiro whakamuri kia anga whakamua, learning from the events of the past for the oranga o Te Taitokerau.